Uh, ko Tihi Kura Mohaia ahau, uh, no Pariaka. Mm. Uh, e pehi o whakaaro mo tēnei rangi? Ai, e hoa, e kore au e taia te, uh, te whakahua atu, te, te whakamārama atu i ngā kare o roto e, e haere ana uh, i roto i ai. Uh, e nui ngā whakaaro, tira. Uh, Pai tēnei, pai te hanga o tēnei whare, ko te, o tētahi o ngā whakaaro e, e rere ana nei, rere nei i au nā, ko ngā rauemi mm. i hūtia, i tangohia tia mai i taku iwi, ana ko haere i roto ki te hanga i tēnei momo uh, whare ātāhua, I roto i ngā rautau 1880, i te wā tonu i e ua ngā ono tekau o tērā rautau, mm -hmm. i te wā tonu i, i whanakohia, i tāhei e te, te kāwanatanga i taku inua, ana, kia pai ai te hanga o tō rātau are pāremata. Mm -hmm. Aotira, Ā, ko taku ware paremata ā kei Pariaka tonu. Āe, āe, kei reira ōku taumata. Ā, i nui ngā mahi tonu kei mua i te aroaro. Kāre i kore, i nui tonu ngā mahi kia mataara tātou i te iwi, i te iwi Māori, ā, kia, kia hohonu ko ngā take, ā, kia tuku pai ai ngā kai i te kāinga, kia tiakina pai ai a tātou taiao, a tātou awa, kia kore e mimiti, ahakoa tukitukitia i te poaka, ana ngā kōrero a tātou mm. uh, rangatira a te witi. Uh, kei te pai, kei te pai, kua tutuki tēnei, tēnei tā. Mm. E ai ki nā kōrero a, a, a Ruakere, a Tonga, a Rāwiri, a mō ngā marae katoa o Pariaka. a rātou e kōrero ana ki ngā minita o te Pāti Reipa, ā, kai te pai. Ā, ko, ko tērā, tērā. Ā, engari mō mātou, ā, tonu o Pariaka, nui tonu ngā mahi i te kāinga, ā, ko te whakataetae heke ngaru Māori, ā, mm. pōpō, ā, ko te motu ka, wake, ka waka eke mai ki runga o taki tūtū o Parauka, ā, ki roto Pariaka, Ā, kia, ko te tūmanakona ka pai ai a Tangaroa, ā, mō rātou, mō te motu, ā, e haramai ana. Ā, hei te Mane oki, ā, ka uri te motu, ā, ka tae mai te motu hei te Rātapu, ā, ā, hei te Mane, ā, ka, tēnei mea te pūtake o te riri, ā, ka, ka mai mai Aratiāwaitara, ā, otirā ko ngā, ngā pakanga whenua katoa o te motu, hei aha, hei pupuri, hei whakamaunga ara hoki i te toto rātou mā. Otirā te otinga, ko te pāhuatanga o Pari Aka, te pupurutanga i te rongomau e aku tupuna, e o tātou iwi e hoa roto Pari Aka, otirā te motu i whakaeke i tērā rau tau oki. i ka kotahi ai tātou, i ora ai tātou, uh, no, nā runga i tēnei mea te rongo, uh, te rongo mau, uh, te, te mai māra, o kina uh, me te mahi hihika, e hoki anō ki au mō kōrero, mm. uh, e oranga uh, mō te apōpō o ki. Ai, nō reira, ai, hei te pai, are mai au ki tēnei te pāruitanga whakamutunga, tuatoru mō te pire haiata mō Pariaka. Ā, engari, ana, e, e nui tunu ngā mai i kei te kāinga. Mm. Ā, hai te aia i nei ana ko ka oki te pai, ā, ka oki atu ā, ki ngā hui, ā, ki ngā tini kaupapa i te kāinga. Ā, me, me ngā otaota e tupu here rawa i roto i taku māra. Ngā mihi nui ki a koe.